U sabi għallu li teħtek, kelmu mux għallek ġejna, u jimmu għajt impoġġeħde. U kif ħan ispiegalu li ma naxxet jiġri li li jena rrit answers għax qed nara din l-istess ħajja tal-past life dejjem l-istess dejjem l-istess vision. F'daqqa minnhom tlaqt in trans. Xejn, eh, ġifiri fili ħan kelmu Filli kulma semmejtlu l-istorja bdiet bil-kelma wanka, tanka, u tlaqt in trance u bdejt nitkellem lingwa oħra. In the meantime hu qagħad jismagħni imbagħad messli din-naħa, ix-shoulder ta' din-naħa, ix-shoulder ta' din-naħa u messli n-nofs. nofs moħi li huwa third third eye. U bdejt nikpi, kont xokjata, bdejt nikpi u imbagħad kont qed interter il-fatt li kont ġiġa ġrat li mhux l-ewwel darba li nitlaq intrans u nitkellem din lingwa, imma ma sajtx nifhem x'qed jiġri. Imbagħad ehm, għalli li Kien jaf li ġejja u kien pjanat li ħaj jitlaq tliet ijiem, jiġifieri jitlaq mal-Buffalo sa huma jagħmlu. Jitilqu tliet ijiem ma jihdux mobile, joqgħod waħdu mal-Buffalo għax kienet infatti kien hemm ħajkun ceremony, ħaj kien hemm Sundance li hu jillidja u dakinhar tas-Sundance ikollhom permess li joqtlu Buffalo wieħed. biex jieklu it-trajb sija minn qiegħed fit-tandez u kien sejjer jibda jipprapara u biex jitlob. Allura mhux ġast mur toqtol buffalo kien ħajibda jmur jipprapara is-seremoni. U bil-lejl l-spirits tiegħu qalulu biex ma jitlaqx mid-dar, ġifir dakinhar l-għada jibqa' id-dar ġifir dan ħoloma, tru ħolma u ħal informazzjoni mill-ispirit. Hu kien ġiġa rani fil-ħolma, iġifiri u minn tlieta għajat li li partikolari għax kien jaf li ġejja jiena, ġifiri wiċċi rah fil-ħolma. U baqa emmek, ġifiri dak nar ma marx. U imbagħad kif kon qegħdin nitkellmu hekk għalli tridu torqdu hawnhekk il-lejla it-tipi u torqdu fiha għalli imma hawnhekk jiġu l-UFOs. Ġifieri jiġu fuq il-lent tiegħu Sabdax għalli ju, ġifiri, u għalli tiħux għata għalli għax ikonna ħafna visits. Fil-desert.
Mhux fid-deżert, mhux fid-deżert Tista' tgħid il-lok eżatt. Il-lok, il-location, eh, Spine Beach Reservation. Le, ma. Le, asnaf, di xi ħaġa li qed ngħidlek intlifna ġifieri asnaf fi wasal f'dal-post.

Jiġifieri għax hu imwarrab, ma rridux joqogħdu fl-imwarrab u speċjalment bil-blue blue falls li jiġu jżuru. U tlaqtu jien kont edha ħażin ħafna bil-migraine, ġifieri qabditni migraine li ma qasflaħt nitkaxkar kważi biex għax imbagħad kon ridna noħorġu sija u nofs il-barra biex insibu l-ewwel motel għax ma hemm xejn. U l-għada erġajt mort jena, tipo rrit nerġa mur u ma konniex nafu kif għansi buħ il-post nerġaw, pero somehow sibniħ il-post nerġajna. U imbaħt kien għalli kif għasajtek wara il-bira għatlu għatlu kelli migraine kbira ħafna immens, għatlu kont ħazin ħafna, tipo ġo toilet ġveri, naqla. U għalli it's only normal, għalli għalli għax infetħitlek legal eye, li legal eye għalihom hija għalina hija it-third it-third eye. Umbat u frizzatlu shoulder, ġifiri shoulder li idejh li ħadem biha fuqi ifrizzatlu kien miġuħ. U ma kienx jaffejni Malta, dan qatt ma ċaqlaq minn l-Amerika, ġifiri ma kienx jaffejni Malta. U kull ma qalli, qalli it's written in the stars that your island will sink one day. Ġifiri Malta tħaterreq. It is written in the stars. U bil-qata li ħadd laqsaq sejtu imma kif, meta, kome, taf kif, kważi kważi dak il-ħin I let it go laqas kalkulajtu għax ħin minnhom ħadd qata tipo x'għad jiġri, tifhem? U qatt eh, miegħu dakinhar stess ukoll imbagħad Kien imbagħad stidinni għas-Sundance li kienet ħassir dik ġurnata, dik il-ġurnata li ħanitlaq lura Malta. U għalli tidu xtibqa hawnhekk, għalli u jikot qed niġri biex insib Sundance, ġifiri u ma sibċ waħda ġol Amerika kollha, ma sibċ waħda għax huma il-locations ikunu secret, ma trid Irid jistiednek xi ħadd biex tista' tmur. U stidinni għas-sentence tiegħu, imma jiena ma stajtx. Ma stajtx. Ma stajtx.